Ewch chi weud yw enw'r lle yma de? Nant Llwyd.
Nant Llwyd. Hwn yw Nant Llwyd. Mae nant yn dod lawr
o'r isa fan'na nawr. Mae'r tai ofnadw yna. Ie.
A 'na pam bod hi'n cael ei galw Nant Llwyd achos bod y tai yn cael ei...
Ie ie. ...golchi, i olchi ynde. O dwi'n gweld.
Oes faint ych chi'n byw fan hyn? Dwi sy'n gen i a Maggie ma. Do fe fyd? Do.
Pwy flwyddyn oedd hynny?
1925. 1925.
Go dda? Ie. Yeah.
A chi di byw yma byth ar hynny? Fi o'n i lawr yn Pembryn Bronant i gael ysgol.

a godwyd ysgol fach wedyn yn Soar y Mynydd. Fuon i adre, fuon i'm yn ysgol o gwbl o December 1933 nes oedd hi'n October 1934. Ie wir, adre fo i. Oedd 'y nhad, oedd 'y nhad isie cael ysgol i ni Soar. O ie. Fel bod ni'n cadw cysylltiad â'r Mynydd. Hee.
A, tan ni'n mynd i Tregaron oedd e'n gweud, wel, ti wedi colli diddordeb yn y mynydd a phethe. Mae'n siŵr os ni wedi gweud falle. Ie, ie.
A,
a gorwyd ysgol yn October 34. A fi sy fyny nes o'n i, wel, o'n i'n cael mhen blwydd ym mis Mai, o'n i'n gadael Pasg cyn ni. Ie, wir. Pwy oedd yr athro oedd yn yr ysgol de? Yn y capel oedd e, ie? Nage, oedd festri'r capel. O ie ie, ie, yn y festri. Ie.
Na pwy oedd y teacher oedd gyda ni? Miss Jones o Prysg, Llandewi Brefi. Oedd hi'n hen fodryb i mae Ifan ma. I, o, Ifan! Ie. O ie, oedd hi fyd. Oedd hi'n good teacher.
Oedd hi. Oedd hi'n cerdded o Llanddewi bob nos Wener, cerdded nôl i Llanddewi bob nos Wener, o'r, o'r bwys y capel.

Faint o blant oedd yn yr ysgol amser ni? Wel, pedwar o'n ni pan startodd i, a fi oedd na rhyw hech i gyd na wedyn. Pwy oedd yr un ni?
Oedd y fi oedd doi o mas las na. A... Mae un yn... Mae un os nag oedd doi wedi clod i fyd. Ie, wir. Ie.
Dduw. A chi'n bedwar yn ymuno fan hyn? Ie. Wel, pan o'n i'n gadael, rhywun arall startodd un o, o teulu hwn. Ie, ie. F- Faint o blant ydych chi fan hyn? O'n i'n wyth i gyd.
Wyth i gyd.
Pedwar bechgyn a pedwar...
A, o'n i'n wyth, chwech bachgen a dwy ferch. Ie, ie, ie. A oedd y doi frawd, mae'r hynny wedi claddu, gath hynny geni'n Penbryn Brynant. O, ie. Ar na'r unig ddoe ddechreuodd yr ysgol yn Soar a gorffen yr ysgol yn Soar. Ie? Ie. Ie,
trwy oes. Ie, gyson ni dda. As i addysg i gyd efo ni.
Gyson ni high school on top of the mountain. Ie, addysg o dda, fi siwr. Go wir, do gore.
A wedyn, adre fi o chi wedyn? Adre wedyn, ie. Adre wedi bod ar ei od. Fi a Dafydd, dim ond adre i ni wedi bod ar ei od. Ie wir. Fi oedd yn bois eraill yn gweithio ar nail mewn wahanol ffermydd yng ngwahanol lefydd.

Ni moyn mawn. Wel mae mawn tic ife ni, ni fan hyn lan y top. A chi'n gweld y, y streips cofonco? Mae un dod yma, mae doi'n dod ar ôl e ddipyn bach. A ie? Yeah.
Falle mawn o'r yna. Ife? Ond oedd ddim quality da iawn o fawn na.
Ydych chi'n torri mawn?
O do. Do fe?
Do.
Do, do. Ddim o'r quality yna iawn, oedd dipyn o glai yn dyn nhw. Ie, ie.
Yn ei gwylod nhw. O ie.
Ew, fy nid bach rhywiog iawn ffordd na, dwi. Yri, yri, yri, yri.
Di.
Yri. A fydd y defen ma'n magu wy'n fy nid trwy gia? Byddai'n ar fy nid trwy gia. Trwy'r gia? O, fyddwn ni'n dod es bynod mlaen yn uh, mis mawrth na fyddwn ni rwy'n sy'n y can awr. Fyddwn ni'n troi nam allan ar fy nid. Oedd mis Mawrth? Ie.
Ie, wir. A dod a hysbynod dwy flwydd i mi mod i'n ifanc i ŵyn, a rhywbeth fydd dim gwedd arno fe. Yn lle nhw. Yn lle nhw. Dych chi'm yn hela dim off fi, yy, ia, fi ddrwsig i, ia? Wel, i ni wedi bod yn neud e, yn cadw nhw adre am ne- am ne- am leni. Ie, ie.
Ond ife dechra rhai sy'n ffinio am y stas, ma' rhni wedi mynd lawr i Ll- Llanfytmejr. iddyn nhw.
Amser yn foot of mouth. Gawn nhw lawr am ddwy flynedd. Do fe fyd.
Beth i gael nhw'n ôl? Fili i gael nhw'n ôl.
Ie, ie.
Dein. Teulu eich tad, pyn a'ch teulu eich mam? Teulu eich mam oedd... Ie. O, wedi gweld. Offer hos o'n hadnod.
I fe?
Ie.
Mae WJ Griffith, mae fe'n nai yn gynder i ni. Ydy? Ydy. Yw, o'n i'n gyfarwydd iawn o fe. Mae first cousin i ni.

A sawl cenedlaeth o'ch teulu chi sydd wedi bod fan hyn? Wel, i ni'r bymed. Y bymed, ie, yeah, wir. Wel, y cod cod tu ôl i'r tîf yn go. Laf?
Larch bach o'r Populous Brews. Ie. Yeah. Wy'n cofio yna'n cael ei plannu. Ie, yeah, pwy fydd un addi? 1929.
Ie, yeah, wir.
Ie. Yeah.
Ie, yeah, fan wir. Ie, yeah, pwy blannodd nhw?

Cwer llwyd. De, o'ch chi gael... Cyrch di bach.
Ie, ie. Oedd e wedi mynd lawr. Dorri a bladir. O, o, o. O, no, a dda redig. Ochr isa'r fforgo? Ie. Ochr isa'r fforgo? Ie, ie, ie, ie. Yn ochr afon?
Ie, ie.
Ie. Di ni'n wedi bod yn troi fan hyn.
O, na. Ie. Ie, sy'n torri gwair y tractor a hwnna i gyd. Do fe? Ond mae'r llwyni draen am yna. Ie, ie.
O, o chi'n hela'r cria mawr di? Wel, o'n i'n cadw wedi beder, beder ddeg o ddag o dro. O chi fyd?
A rhai da esbon, wrth gwrs, tarw. O'n i a Bryn Rhilem cadw tarw bob nael, bob, bob, bob nael. O ie, o ie, fi, fi ddod o law ni. Pwy, pwy fryd o'n nhw?

Cadw pyn o bopeth de? On, on, on.
Siar mach o bopeth. Ie, ie, ie.
A dal at yr hyn sydd dda.
Ie, ie. As dim gwartheg wan. Dim nawr. Dim oes blynydde nawr. Oedd y gwartheg a fi'n mynd allan dros stop go i bori wedyn. On, on, on, on.
Oedd.

Gwylio'r unco, dim ond unco oedd yn gyda ni yn ga. Ie, wir.
O! Nawr at yr afon. Dim ond dwy ffens arno fe. Ie, ie.
O. Nawr at yr afon. Oedd e bwyty gan cyfer y gyd.
Y ca yna? Oedd. Oedd e fyd?
Oedd, ond do'n i'n o, do'n i'n torri

Rhaid ni gweld ponis ar, ar y llachwedd go. Chi'n dal i gael garw ponis? O'r un. Chi hela defed efo'r ponis, ie? Mae ma, ma mrawd o fi'n efd yn bach. Y poni dywyll na prynu hwnna'n llan y byddar yswn i. O, ie. Lon i hwnna nawr, gwan nhw'n blwyddyn y diwetha. O'n i'n gweld hi'n dawel a mae yn dawel, mae yn bendigedig. Ydy wir. Ydy.
Os ti fi gwell na poni i fi gyd fan agos. Na, Ford I get friend. Di'r hen feics yma, dim cymariaeth yn nhw. Di'r nagin.
Poni si ti ôl i nawr, mae'n balam un o. O ie. Dwi'n oedran ma, no dros i gen oed.

Hywynwyl. Dinas
Cai a Henry Dail. Wyth. Ych chi'n hela nhw ar wyth helfa? Ydyn, naw, naw.
Ydych chi fyd?
Ydyn, ydyn.
Deud yn wyth. Ar golor.

Na, mae'n rhywun bach yn bengali a dweud.
Ie, mae'n lot o rhywun weli.
Mae Brnes i gi yn blynydde yn ôl nawr. Brnes i gi yn Senny Bridge. Doedd eisiau 300 o brynu amdano, mae bod lot o arian. De, dir. Party train roedd e. A ci gorau fi o gen i'r rod. Ie, wir. De, dir, yn gyda.

Ydy.
Bob man dy fath yn dwi? Ydy, yn bob man, ydy. Ydy. Capeli mawr rydym i lawr. Ydy. Oedd, um, oedd i amser busi amser cnifo yma? O dir oedd. Ai. A mae'n o'ch, uh, mae'n o'ch gymeryd i cnifo nhw? Dwrnod.
O'ch cnifo nhw dwrnod i gyd? On, on. Os chi dywydd? Ie, ie.
On.
A chi fyd?
On.
Asgol fawr.

Fanno, o hwn wedi foddi yn dweud? Yri, yri, yri, yri.
Yna llwyd, yna trwch, yna stelwen. Hwn, i ddod i'r ffyllon iawn. Wedyn, yr ochr hyn oedd Brynambor, Bryn Glas, Nant Gwernog, Rhandwyth Ie, Tyn Cornel, Nant y Colig,
Ew, enwe da yndyn nhw. Enwe da. Ew. A chi'n gweud Antur Hwch. Yn cofio John Antur Moch a chi'n gweud bod Dafa a dyn Antur Hwch wedi dod i'n Antur Moch. Ie, ie.
Ie. Oedd, oedd. Fan o'n... Oedd y difed gwlad yn dod lan yma. A difed o Stameirig. A cyn bod nhw'n dod yma, o'n nhw'n mlaen i steddfa. O, ie. Am oedd angladd gyda ni. Aethon ni a'u hôl nhw'r bore ni i troi nhw'n ôl. A pan aethon nhw a'u hôl nhw dwrnod, oedd peder nise. A holi mob man dim. Doedd hynny mewn ymsecnifo yn Nant Moch, yn y Steddfa Gerrig. Do fi? Do.
Ie. O'n nhw'n mynd bob cam ond oedd dim ffensys a dim un. Na, na, a nhw'n tynnu nôl.

wedi apleio am Wind Farm. O, ydych chi'n dweud? Mae lot yn objecto. O, loes. A, a, a beth sy'n mater yn nhw? Wel, ie. A mae'r gwynt yn gael am ddim? Gwel, gwelwch chi'r cod na fyna? Ie.
O, bol nhw, mae... Ma, Yna res i wedi andwyo'r ddear. Dwi'n coed. Ie, ie. Ie, ie. A'r renti ddewyd? Ie, ie.
Ie, ie.

Cartref y Cadno a'r Carlwm. Ie, ie.
Ew, mae'n hyfryd yma yndw i? A mae hwn fan hyn, y tymed cnwcle chi'n weld fyna, yn y pump pethau i gyd, mae hwnna dim medd o 5 cent. 5 cent?
Ie. Ew, yndw i? Ie, ie. Ie, ie, do, do. Oedd dda gael y grant di. Oedd, oedd. Dwi ddim wedi eisiau yn job i gael yr wy'n gwynion fewn. Pwy adeg o'r flwyddyn chi, Helen? Rhi? A bod i'r gyd neu'r fai fyna. I fe?
I, i, i Dorig Listie? Ie, ie.
Dyn nhw'n noclis chi?
Gwennol a Bwlch yn y nesa, dan y nesa. Gwennol?
Ie, a Bwlch dan y nesa. Ie. A Carreg o'r Pella. O, i fe?
Ie. Mae ma mrodyr wedyn ar hanner char ddear, tri bwlch, tri thorad.

Lord Lisburn o hwn i gyd. O ie.
Rhwng o rafon hyn a rafon arall Lord Lisburn ag e. a mae brynwodd hen ewyrth i Rhys Jones Welem na'n llwyd. Er mwyn cael deiar i godi capel. Ie, yeah, wir. Mae'r cysau yn godi capel gyda'r Lords.
Oh. Church of England o'r ni. O, ie, ie.

Ma hwnnw ma hwnnw'n byw lan yn Lloegr ynddo fe, bank manager yfe. A ie. Ma dwy ferch gyda hwnnw. O, ma nhw wedi plannu lot o'r lle o'n ni nhw. O, blannu y fwyau gyd? O, ie.
Gadael hyn bach ar ôl. Ie, dim ond holding bach oedd e fod. Ie, ie.
Rydyn ni fan hyn, Wande, Geraint. Rydyn ni ar lan Llyn Brianne. Mae lle o ffermdi ar manog yn arfer bod. Yna'n ffodus heddi, mae o dan y dŵr. Dwi ddim i weld heddi nag yw. Y fannog, wedoch chi? Y fannog, ie. Y fannog. Ew. Fannog.
Fan hyn oedd e, ie? Ie. Mae lle Mae'r cerrig yn blaen i nawr, fi'n meddwl oedd e. Na chi, ie, ie. Ie, ie.
Oedd y ffordd yn mynd lawr ffordd na? Oedd oedd, mae'n ymlaen, doedd, hwn o fod. Oedd oedd. Ie, ie.
Oedd oedd.
Mae dŵr bach uchel beth sy'n lle weld yn de? Na chi, ie. Mae wedi bod yn y golwg yn rhai blynydde yn ôl o blaen. Ydy e? O, ydy, ydy. Oedd y welydd i weld yn blaen. Mae eitha sych eddi fyd. Mae'n ddigon sych lenni'n dwi. Ie.
Tir pwysio chod draw gyda.

Yndi. A hwn yn bell. Yr eitha angos bell yn dweud. Yndi we. Yndi.
Pwy mor bell oedd hwn o Dregaron? O, dair milltir o ddeg, bymtheg milltir siwr o'r Dregaron, siwr o fod. Ydy. Ai, siwr o fod i chi. Na di mwto hewl chwaith yn agos. Pwy mor bell o Llandyfri wedyn? Wel, wy'n siwr, oedd y bobl nes i Llandyfri. Wel, nes i... Nes i... Rhandir mwyn, dy beth, ynddi fe? Ych, ie. Mae Llandyfri rhywbeth bach o lew. Ond fi'n credu mae rhyw ugain milltir golaws i o Llandyfri i Dregaron dros y mynydd, chwel? O, ie. Dros y mynydd, ynddo fe? Codi nhw ddim mor bell â ni, nag yw? Na, na. Nag yw, nag yw. Pwy di... Chi'n gofio oedd yn fyw yn un? Wel, dwi'n brith gofio dwi, Ieian oedd yr uniaid bethau, wy'n cofio Ieian y fanog o'n i'n alw e. Fi'n credu mae fi a fam oedd yn byw yma, wy'n meddwl. Ond dim ond un bach bach o'n i amser hynny yndyfe, ch'bod. Ie, ie. Ni'n symudo lawr i Dregaron wedyn, ni'n gwybod. O! Wel, pan planwyd, ar ôl plannu yr adeg yn Eison, ch'wel yndyfe? Pan planwyd y coedwigaeth yndyfe? Hollol, ie, ie. Ie, ie. Beth yn y pellter fan go? Wel, wedyn ni, mae mynydd Ant y Mân sy'n y pellter pella, siŵr o fod. Ie. Ant y Mân, fi'n meddwl.

Beth yw'r lle bach yma, Made? Ie, Moel Prysge enw'r lle bach yma. Moel, Moel Prysge.
Ie, Moel Prysge. Ie, ie. Fferm fynydd. Yn perthyn i'n Anstalwen oedd hi. Yn le mawr allan ni feddwl, yn wedi gyda'i dau gilydd yn le mawr iawn. Hain.
Ie, ie. Yn had yn figel yma. Dod yma pan o'n i'n flwydd oed. Ddim yn cofio hynny, cofiwch. A chi? Dwi ddim yn cofio cyn mynd o yma. Cyn mynd o yma am bimp oed. Bimp oed? Yn 1942. Ew, chi wedi cerdded dipyn ffordd hyn? Do, bach, do.
Ie, wir.
Doedd yn... Doedd y rhyfel amser hynny, oedd yr armi'n dod i dreno ar y mynydd. Gath yn nhad a mam warning i fynd allan mewn bythefnos i glirio o yma.

Beth yw enw'r afon fach ne? Tywi Fechan, wy'n siŵr braidd yw hon. Tywi Fechan. Tywi Fechan. Mae'n mewn i'r tywi, jyst nes lawr fyna. Tywi Fechan yw hon. Ie, ie, ie.
Fe o chi fynd i gneifo hyn yn Selwyn? Do, fi sy'n na, fi'n cofio yn gwt bach yn mynd na. Dim ond jyst cod o fi. Pan o'n i'n bach bach, chi'n deall. Dwi yn cofio bod unwaith. Ie, ie.
Lot o bobl e? Oedd. Ie.
Dwi'n cofio faint o'n gweud bod deugen yn cneifo i fe, fi'n cofio'n iawn, a gwell ei fe yna. Ie, ie. Credu bod nhw'n gweud ni.
Oen, oen. Do, fi'n cofio. Yn sylfaen rown i'r tro yna? Ydy, ydy, rown i'r tro yna, mae'n raw ma fe, lawr rhyw ddwy filltir, dair o lle nes lawr y cwm yn dech, oedd ni fe? Ie, wir. Ie, beth ola yw e.
Ar gorfawr. Ffarna oedd yr hen hewl yn mynd, mae ar gael o hyd yn bod i ddim yn

Beth i ar y tro fan go? Wel, y pwll yr olchfa i fan co, debyg iawn, lawr fan draw. Mae'n arfer y golchi'r defed fan co, pwll goddwfwn i gael fan co. Oedd i? Oedd, oedd. Yr olchfa ar golchi defed oedd, ynddo? Oedd, ddwrnod mawr golchi defed, oedd? Oedd, oedd. Ar ddwy poeth oedd un lladdfa, oedd? Oedd, oedd, yn gofio yn yr

Beth yw enw'r afon fach ma de? Afon Twy, Iwan?
Dyw, fan hyn mae'r Twy yn darfu. Ie, lan yn Lagos, ie.
Ew, ie. Mae'n mynd lawr trwy gyfyrddin yn benni off yn dwi. Ydy. Mae'n afon fawr yn dwi. Ydy, afon fach sydd yn un dwi. Afon fach, hen diw sal yn un. A fe fan, mae dyn dwi.
A'r niwl yn cael. Ydy, bach yn dwi.

I nant yr hwch o'r i mynd i nant y mwch. O ie ie.
Oedd i cyfer pin oedd? Oedd oedd. Oedd oedd.
Oedd oedd. Oedd oedd.
Oedd y tîdl go yn Astalwen. Oedd y, y llawr gael ei naddu mas o'r draig. Oedd i?
Oedd. Y llawr?
Ie, yeah, llawr y tŷ. A na fe yn Astalwen, ie? Yn Astalwen.
Ie.
Beth yw enw'r afon os yw lan efo yna? Twy. Twy yw yna? Ie.

Oedd yn rhai bach o'n nhw? Ie.
Lotte bach o'n nhw, lot o'n i'n gweud wrth gwrs. Ie, ie. Lotte bach o'n nhw.
O'n nhw'n gweud am Ifan Sgegerthen, Ifan uh, Roberts. Oedd llwy'n draen rhywle fan hyn. Oedd hi'n bwrw glaw dy beth. Oedd hi'n gwrdd y ben llwy'n draen ac watcho tad lot o'n o'ch ni fo.
Oedd hi? Ie. Oedd o'n rhaid nag o'n nhw'n lot mawr iawn. Ie, ie.

Help o'n i i fan hyn. O, loli, oedd hi'n competition pwy sy'n y gynta? Ia, oedd hi.
Oedd. Oedd. Oedd. The, the long car o fonis, mae'n siŵr. O, dyr, dyr, oedd. Oedd hi? Oedd.
Faint, ar y cant. O, rhagor. Rhagor ar y cant?
Rhagor, oedd, oedd.
Oedd e fyd? Oedd, oedd.
O, wanwyl.
O rhaid y boni sy'n cael ei gael e, amser ni, noi? Oedd, o'n, o'n, o'n. Dyla poni dechrau cnifo nawr, poni wyllt. Oedd hi'n llonydd diwedd cnifo.

Oedd e hefyd.
Oedd. Prif os da? Wel, o'n nhw'n cnifo lot. lot o siarad yma. Ie, yeah, wir. A, a, a fydde chi'n benni mewn diwrnod? Benni mewn diwrnod, sy'r twy'n sych. O ie, yeah, fod yeah. tywydd cynne tai.
Yeah, yeah. Bob lle yn benni yeah, mewn diwrnod. Bob lle yn benni mewn diwrnod.
O'n nhw fyd. Oedd, oedd. Ew, lot o bobl i gael. O ble y bobl dod e? Dwi'n rhoi loris yn y lan o'r dregaron. Oedd bus bach yn dod o Llanortyd wedyn ni i Llanachrfal, cerdded o'n ni. Oedd hwnnw wedi dair milltir o'n hyn. Oedd e? Oedd. Ie, ie. Ie, oedd amser da. Dyna mawr, oedd.
Oedd eisiau lot o fy nywyd neu bwyd? Diw, diw, oedd.
Eisiau lot o ddatw?
O lot, o lot yn dod lan ar holi, dys na fyd.
Pwy oedd enw'r perchenog?

Mab i'w far ddyn nhw. Maen nhw'n deulu mawr, mae'n debyg. O, ydw.
O'n. Ie, ie.
Bedwrsus. Legos godol iawn yn oedd? Oedd, oedd, oedd.
A mae'r hen goed mae wedi'n... Ydy, ydy. Yn dwy o'r cwl.
Ac uh, galwch chi ar y sgwad y garon Memorial Hall, mae un o feibion Ystyrfen yn cael ladd rhyfel gyntaf.

Ie. A a mab yy... Mab Nant y Maen yw e. Mab y Nant y Maen.
Plant yw nhw? A un mab gyda fe. Gyda nhw dre. Ydi yw adre?
O'r ysgol mae eto. Os ti ddordeb o fe? Dim rhyw lawer. Na gwrs e, o biti yn dwi. A bo ifanc to. Ia, o ia ia. Mae biti fod uh, rhywun i gario ymlaen. Mm. Le mawr yw e?
Wel, i dipyn o le, ond mae peth nhw wedi mynd i'r cod, chydig iawn. O, ie.
O, gwrneli.

O, maen nhw wedi fandaleisio'r cios bod trwy fan y O, dyn nhw fi.
Beth o'ch chi weid, Geraint, a fyty'r... Wel, mam oedd yn gweud pan oedd yn gwrta'n fach, twad y teulu o fan hyn, o dwy ferch da nhw yn rhin oed, a mam hyn erai, wedi symud allan i Loegr, o'r lle fan hyn, ffrwd ar gamddwr. Ie, wir. A bod y tad yn dod nôl i brynu gwerthau gyda'r garon a mynd nhw allan ar tren, nôl i ymwelyn yn Lloegr, ni fe? Ie, wir.

Dw i'n sôn am Cerngoch erioed. Cerngoch?
Na, na ddo. Bardd, bardd Cerngoch. O, bardd, na ddo i. O, oedd e'n byw lawr yn bwys fel Pembre Mowr a bwys fel un fach. A oedd e'n mynd draw, o'n nhw'n barti, o'n nhw'n mynd draw i Sir Hemffordd, i'r Fedel. A ffyrna o'n nhw'n mynd, o Llanddewi Brefi, i bod sgwar y mynydd. Ie, ie, ie.
A wydodd am sgwar y mynydd,

Sawr oedd o, eisiau mynd i'r tŷ bach oedd e, hen talbotri ar hwn oedd hi, dda'i Aye. nôl lawr. Papur gen ti marw dod oedd e? Oedd o i bod yn ysgol ei gilydd. Oes mae'n rhaid? Nawr te. Soar am ro'r siwyn, hen gapel, a ddyn o serch gwerin. Llai ei radd, ond mwy ei rin, lawer na gapel jwyn.
Cofio chi a... A pan bildu de, o rhywun wedi gwneud pennill amdano fe, o ddim yn gwybod pwy oedd e. O lot o benllion, ond ddim yn gwybod hynny. Ie, ie.
Dyn nhw gael ar lawr? O'r un yr hwle.
O, oes o'n... O'r un yr hwle, o'r un. Ie, ie.
Fioch chi mynd i'r ysgol syl fan hyn? Oedd dim ysgol Sul na? Na fo? Nag oedd.
Dim ond ysgol ddyddiol fi oedd na amser ro'n i'n blant. Ysgol ddyddiol?
Ie. Yeah. Am faint fi oedd i honno mynd? O 19 October 34 nes oedd i yn 47, mis Awst 47. Wel... Ie, wir. Ie.
Yeah.
Ew, dych chi'n cofio'r era mowr ni? O, dwi'n iawn i fyd, gerddes i Dregaron droion. Do fe? Do. Ar era? O, o bwyd ar asiwns.
Ie.
A llwch faidd fa... Cerddes unwaith rwsnos lawr i Dregaron. Da fi. O'n i'n grif yn trefnu.
A chi'n mynd gallu mynd a boni da i byd? O, nag o ddim. Da i byd.
Gwbr mor eirau o ddim sôn am rafo yn ffordd hyn. Faint o'ch chi'n...
Faint o amser y gymryd i chi fynd i Dregaron ar agwyn ôl? Ond iawn, chwn i mynd lawr mewn rhyw dair o'r hanner. O chi i fyd? O'n.
O i chi?
O'n.
Ai. Ew. Mae waith yn ôl yn oedd. Oedd, oedd, dwi'n bach fwy o boeth pali. Ond mi lawr a dwi'n ôl chwl, hanner ffordd o'n i'n dringar chwl. Ie. Ie, ie. O ffrwd lawr o'r afon rhedeg chwl, o'n i'n bwn o'n ben wared wedyn. Ie. Ac o ben sgeffrwd lawr o'n i'n ben wared. Ie, ie.
Pwy yw'r pregethwyr cyntaf ydych chi'n gofio yn pregethu fan hyn? O, diolch, chi'n cofio lot nhw, rhai

Codus warn 1822. 1822.
Reit gynnar yn oedd? 1822. A mae fe'n dal i fynd ar agor. Ydy, ydy. Sawl gwasanaeth ydych chi'n cael? Twr haf nawr o hanner mis mai nes bydd hanner October. Ew.
Pwy sy'n gofalu am y llanw sili a feddoli? Mrs Hughes.
Merch Brynambor yw i, ond mae, mae wedi tero nawr, mae'n bedwarig yn oed. Ew.
O'n nhw'n dod o... Na, mae'n un dda.
O'n nhw'n dod o ardal fawr i fan hyn? O, di o dir.
Ie. Lan o Llanelli. Ie, na, ie. Lawr Sir Fôn. Yn yr un amser. O, ie, ie. Oedd, oedd, oedd, oedd, oedd, oedd. Oedd, oedd, cymdeithas. Diogel yma. Dwi'n gwybod bell, deg filltir. Na, byddi, byddi, bimp, bimp i wech fyna oedd. Ie. A fydde
Lond y Capel, um, sy'n chi gofio gyntaf?

Di, di, di, di. Yn wir.
Gofiwch i'r pennill na wedyn. Wy gofio fe nawr.
Ydych chi fydd.
Mas ag e. Celgoch.
Ddim yn draw i'r byd i Elis i'r hymffordd. A ddod lawr y swar awd oedd e weld...

Ar lan yr afon Camddwr mae temel Eniach Gawdwr. Pwy bynnag ddaw at hos fath dir, mae'n brawf o wiraddolwr. Ie, ie, reit, hwnna'n da fyd.
Mae fe dda, dwi.
A werth i gael.
Ai.